Min estrem għall-ieħor, illum hawn il-faċilità illi tista' tidħol fuq siti fuq l-internet u ssib linji gwidi x'wieħed jista' jagħmel biex inaqqas il-piż. Sawn m'hawn xejn ħażin, malaru li infittxu l-estremità għax irridu illi nonqsu mill-piż f'qasir żmien. Donnu il-paċenzja spiċċat f'kollox u m'għandna sabar għal xejn. Thirty days, lose weight, guaranteed, jew biex tkun aktar fl-estrem, seven days of diet. U jgħidulek illi tonqos bejn ħamsa jew seba' kilos f'ġimgħa biss. Ara kif jista' jkun. Ħafna jippruvaw dawn id-dieti, iżda dawn mhumiex rikomandati għaliex huma dieti żbilanċjati u ta' ħsara kbira għall-funzjoni tal-bniedem. Jekk inti persuna U vera trid tonqos mill-piż, trid tagħmel pjan flimkien ma' nies professjonali illi jistgħu jiggwidawk, illi mhux biss jaraw il-piż imma janalizzaw il-persuna b'mod ħolistika. Meta tingħata linja gwida professjonali, tingħata pakkett, mhux biss x'tiekol, kif suppost, imma wkoll dejjem hemm il-persuna individwali, iżda wkoll flimkien hemm bżonn ta' attività fiżika li huwa ferm importanti, imma ikun hemm bżonn l-għajnuna psikoloġika ta' kuraġġ u ta' tnissil ta' determinazzjoni. Jekk dak li ser tagħmel mhux ħa jtik sodisfazzjon, u fuq kollox pjaċir, mhux se jwasslek għall-ebda suċċess. U biex inkomplu niddiskutu aktar dwar dan is-suġġett, live waqt il-programm F Living Show, Matteus Grasso.
s-sena tajba ħabib, għalix l-ewel darba li ntqajna wiċċin b'wiċċ. Jiena qaluli tagħmel kafè tajjeb hawn u ġejt sew. Naf ħabib tiegħi.
Jien ma nagħmilx kafè, jagħmluhulna fil-fatt. Sur Manwel mela ngħidlu grazzi. Ngħidu grazzi lil Manwel li għamlilna l-kafè illum u jagħmel il-kafè u jdur bina u insomma lil kull wieħed u waħda minna. Hekk hu. Kif inti? Tajjeb ħafna ħafna. Kif semmejt inti, it-temp galore, eh, ġifieri, li jġegħlek tibqa' barra. U għoġobni ħafna, anke ħa mmurlek fuq xi ħaġa oħra, is-saying illi ara, ġa qed juruna l-baħar hawn. Hemmhekk naqra nkejjel. Tlajna Għawdex, eh?
Għawdex dik?
Kemm hu sabiħ.
Tant x'nara fih.
Inħobbu Għawdex jien.
Sabiħ ħafna.
Marsalforn.
Nsellmu l-Għawdxin. Is-saying li bdejtu biha fil-bidu, illi inti jekk trid tibqa' mwaħħal ma' oġġett, taħfirlu qatt. Ċoe dika kienet fuq persuna jekk inti trid tibqa' mwaħħla ma' persuna, tak fri laqatt. Kemm importanti hi, nażżarda ngħid jien Karl, illi anke fejn jidħol ix-xaħam, li forsi tellajt, fi żmien il-festi, jistgħu jkunu kwalunkwe festi, il-Milied jew l-Easter jew is-Sajf, illi inti taħfer l-ewwel nett lilek innifsek. Mhux toqgħod tgħid, isma' jiena Għax jiena hekk.
Għax kif konna qed ngħidu, il-mentalità kollox, Karl. Illi jekk inti tgħid issa ġie s-sajf u ħa nagħmel li niflaħ u ħa ngawdi u ħa nixrob u ħa nieħu l-barbecues, mela waqtu qiegħda fl-istat tal-moħħ li tgħid issa nixxagħalha. U mbagħad, kif jiġri ta' spiss, joqgħod jiddispjaċik u toqgħod tgħid ara naqra x'għamilt b'idi. L-ewwel pass li trid tagħmel huwa taħfrilek innifsek illi jekk esaġerajt, mhux jekk ħadt Xi naqra ikel hemm u 'l hawn, ta' hekk esaġerajt, għamilt sajf tesaġera jew Milied tesaġera, intrajt isma'. Dika kienet persuna oħra, jiena ħa naħfer lili nnifsi u ħa nimxi 'l quddiem. Inkella ħa tibqa' mwaħħla. Dak il-guilt ħa tibqa' ġġorru u mhux ħa jgħinek tiffoka fuq li għandek bżonn tagħmel. Dika number one. Xi ħaġa li esiġejt ħafna anke wkoll qabel il-festi fi programmi u f'sessjoni preċedenti hu, għadt li l-kontroll assolut tal-bniedem huwa f'idejh, f'idejk, f'idejja, f'idejk. Ħadd ma jimponilek x'għandek tagħmel. U naħseb illi li kieku forsi dak il-messaġġ inkomplu nsostnuh illum, issa li bdejna sena ġdida. Jiena ma noqgħodx, ma nemminx ħafna li ngħid isma' irrid nagħmel xi ħaġa u noqgħod nistenna l-bidu tas-sena, riżoluzzjonijiet ma tantx jagħmlu wisq bija, jiena jien persuna, Anzi nħeġġeġ lil ħaddieħor illi jekk għandek tieħu azzjoni, toqgħodx tgħid issa nhar it-Tnejn jew issa ħa jgħaddu l-festi, illum, issa. Għaliex kapaċi sa nhar it-Tnejn terġa' tibdel fehmtek. Mhux hekk. U ħafna drabi dak li jiġrilna. Ekku, ekku. Dan l-istess ħaġa, biex forsi nagħmel kontradizzjoni ta' dak li qed ngħid, bħal meta aħna naqbdu u bl-addoċċ dak il-ħin stess niktbu xi ħaġa fuq Facebook għax jidhrilna li għandna niktbu hekk u mbagħad wara jiddispjaċina li jkun troppo tardi. Il għaliex? Għax il-bniedem hekk. Mela fejn għandek tieħu azzjoni għall-ġid tiegħek, ħafna drabi ddum taħsibha. Fejn għandek tieħu azzjoni b'mod kawtela, għall-ġid tiegħek ukoll le, tieħu azzjoni dak il-ħin stess. Tiskanta taf kif jaħdem il-moħħ. Eżatt, eżatt. U r-riżoluzzjonijiet, biex anke nibni fuq li semmejt inti, fl-opinjoni tiegħi jagħmlu sens għaliex? Għax jagħtuna ċans ta' kapitlu ġdid. Mela, jekk inti tgħid isma', issa wasal Jannar, per eżempju, jew wasal Settembru wara s-sajf, u dan huwa opportunità oħra għal bidu ġdid, hemmhekk ir-riżoluzzjoni qed taħdem favurik. Il-problema tkun, kif qed tgħid tajjeb inti, Karl, illi per eżempju qegħdin f'Ġunju, ħa nivvinta, u tgħid, u issa nibda wara s-sajf, u kif qed tajjeb inti, wara s-sajf ikun ifisser Lulju, Awwissu, Settembru, tliet xhur oħra, jew ikun għadu l-bidu ta' Novembru, Issa nibda f'Jannar u kan baqgħulu xahrejn oħra. Kif qed tgħid tajjeb inti ma tafx x'ħa jiġri. Jista' jinqala' minn kollox. Mhux hekk? U bl-Ingliż jgħidu make hay while the sun shines. Jiġifieri inti ma tistax toqgħod tippretendi jew taħseb illi kollox ħa jkun perfett għax ħa jkun Jannar jew għax huwa Settembru. Allura x'irridu nagħmlu? Illi meta wasal dak iż-żmien eħe, ngħidu issa ċ-ċans. Għandi ċ-ċans ta' bidu ġdid. Daqshekk skużi. Però qabel ma jasal, ma noqgħodx ngħid ħa nistennieh. Ħa nagħmel xi ħaġa llum. Għax żgħira kemm hi żgħira, ħa tagħmel differenza. Mela pereżempju qabel il-Milied ikun hemm min jgħidli, u issa ġa naf x'ħa jiġrili, ħa ntella' xi ħamest kilos, seba' kilos, allura aħjar ma nibdiex nagħti kas issa u mbagħad nibda nagħti kas inkun iffukata f'Jannar. Illi jekk tirraġunah jagħmel sens. Però problema taf x'inhi Karl? Illi jekk inti ħamest kilos, seba' kilos aktar milli inti llum, dak iż-żmien, ħa tkun number one itqal. għalik biex tiċċaqlaq, mela ħa jkollok aktar tuħ ta' nifs. Number two qabli, kif semmejna diġà, li toqgħod tħossok guilty. U dak il-guilt, dik il, dak iċ-ċertu sens ta' tort tiegħi, ħa tħossu tqil emozzjonalment allura jista' wkoll iżommok lura milli tinbidel. U t-tielet waħda qiegħda hawnhekk. Illi jekk hija xi ħaġa tal-moda, jekk qed tagħmilha għax sempliċiment anke l-ħbieb tiegħek jew il-ġirien qed jagħmluha wkoll, il-moda tispiċċa. Kollox irid jibda Minn ġo fik. Jiena, għalfejn nixtieq ninbidel? Jiena, x'inhu jdejjaqni llum? Jiena x'mhux jiġini llum? Bħala ħwejjeġ. Jiena x'ma nistax nagħmel illum illi kieku nixtieq nagħmilha? Hemm min isemmili, Karl, laqqas għandi saħħa nilgħab man-neputijiet. Laqqas għandi saħħa nilgħab mat-tfal. Lanqas niflaħ nitla' t-taraġ. Għandi gwardarobba ħwejjeġ mejtin hemmhekk ma jiġini xejn. Irrid nerġa' nonfoq il-flus u nħossni guilty li ħa nonfoqhom fuq ħwejjeġ akbar, ma tgħidx fuq ħwejjeġ iżgħar. U dawn huma l-affarijiet li importanti ħafna li nkunu aware tagħhom u kif ġieli semmejna qabel, l-aħjar niktbuhom. Għax meta niktbuhom aktar qishom jidħlu f'moħħna u hemm iċ-ċans ħafna ogħla li nieħdu azzjoni fuqhom. U tajjeb ukoll nifhmu u niktbu għalfejn beħsiebni ninbidel, fejn irrid li nasal jiġifieri. Mela jekk illum jiena qiegħda nilbes size 16, pereżempju, ħa nġib eżempju ta' parsi jiena mara, jiena rrid nilbes size 12 biż-żmien. Jiena rrid nitla' t-taraġ u nkun kważi kważi qisni farfett. Jiena rrid nilgħab mat-tfal, għax it-tfal issa ċ-ċans li ngawdihom anke jekk huma neputijiet. Jiena rrid nagħtihom eżempju. Illi mhux iħarsu lejn in-nanna u jgħidu ara n-nanna, basta tgħid li tikolx hekk u tagħmilx hekk, imbagħad hi, mal-ewwel ħsieb, tiftaħ il-friġġ u tkaxkar kull m'hemm. Għax dak imbagħad fejn tidħol anke il-famuża ipokriti, inkunu ipokriti jekk aħna lit-tfal nidhruhom jagħmlu mod u aħna bil-moħbi jew quddiemhom nagħmlu mod ieħor. Il-bieraħ kelli żewġ sezzjonijiet li Irbatthom flimkien. Mela kelli waħda flimkien ma' Dottor Daniele Brincat, il-veterinarju, u tkellimna dwar il-klipultatis b'mod partikolari obeżi. U mbagħad kelli wkoll il-fiżjoterapista, Mister Alan Zammit, illi dħalna wkoll dwar l-istil ta' ħajja li aħna qegħdin ngħixu u esiġa ħafna li pereżempju t-tfal tagħna għandhom bżonn li jagħmlu mqar tliet sigħat kuljum ta' attività. Mhux fil-ġimgħa qalhom, kuljum. U jiena għatlu, isma', għatlu ejjew inħarsu lejn x'qed jiġri fl-iskejjer, jidher ċar li l-iskejjer tagħna ma joħolmux li jagħmlu tliet sigħat jinnaf eżerċizzji jew fiżiċi kuljum. Orajt, tliet sigħat huma ħafna, imma laqqas siegħa ma ssir kuljum. Anzi hawn skejjel jagħmlu forsi nofs siegħa fil-ġimgħa pereżempju. Irbatt das-suġġett anki wkoll mal-veterinarju, għaliex il-veterinarju qalilna ħarġet fid-diskussjoni illi skont l-istil ta' ħajja li jgħix l-owner, is-sid, il-kelb jew il-qattus, jirrifletti fuq l-annimal ukoll. U dan jirrifletti wkoll anke fuq uliedna. Inutli li jekk forsi fl-iskejjer aħna minn hawnhekk qed inwasslu messaġġ, imma mbagħad bħala ġenituri d-dar il-linja gwida tispiċċa. Ma nistgħux nippretendu għaliex hemm bżonn nibdew nitkellmu daqsxejn anke miegħek fuq it-tfal fis-sens. Jiena nixtieq illi anke inti wkoll tara tant snin oħra l-ġenerazzjoni tagħna li hija sana u b'saħħitha. Dak kulħadd jaf illi n-nuqqas ta' eżerċizzju dan mhux kliem fieragħ, huwa xjentifikament approvat. In-nuqqas ta' eżerċizzju fuq il-bniedem, l-ikel illi mhuwiex tajjeb, tgħidlix mhux tajjeb, Dak li taħseb li mhux tajjeb mhux tajjeb, m'hemmx għalfejn noqogħdu noqogħdu ngħiduh. Wara diri affarijiet li huma xaħmid, żjut, zokkor pereżempju, ikel proċessat, dawn huma kollha affarijiet li mhumiex tajbin. Mhux fit-togħma, għax fit-togħma kapaċi jkunu itjeb minn dak li ngħidulu aħna ikel naturali jew san, imma mhumiex tajbin għas-saħħa tagħna. Issa, jiena li ridt ngħid hu hemm bżonn illi iva, nifhmu illi n-nuqqas ta' eżerċizzju u l-ikel mhux ikkontrollat, għax il-kelma dieta kultant tinstema' illi ħa mmutu bil-ġuħ, huwa ta' detriment, u ta' detriment għall-familja kollha. Għax jekk ikun hemm xi ħadd illi sfortunatament qiegħed obese, qed ibati biex jimxi, qed jistenna biex jagħmel knee replacement, għandu x-xaħam fid-denbu li għandu l-kolesterol għoli, għandu d-dijabete, bla bla bla bla, nibqgħu sejrin hekk, ħa jaffettwa l-kumplament tal-familja. Eżatt. Naqbel miegħek ħafna u jiena naħseb li hemm ħafna punti illi aħna bħala ġenituri li rridu nagħmlu. Number one din li semmejtlek, ma nistgħux inkunu ipokriti. Ma nistax li t-tifel jiena ngħidlu isma' sabiħ, ħu dik u mhux l-oħra u mbagħad jiena nieħu mill-oħra. Tajjeb, number one. Number two, Il-misħuta gażaża. Mhux il-gażaża li nagħtu lill-bejbis. Però dik il-gażaża, li forsi tkun forma ta' xi pakkett li niftħu, jew ta' xi ħelu, illi għax dat-tifel qed jibki, jew għax mhux qiegħed bil-għaqal, x'nagħmlu? Nippruvaw insoddulu ħalqu? Bil-ħelu? U bl-imbarazz, ara l-ironija, Karl. Mela dat-tifel iktar ma jagħmel plejtu, għall-bżonn, aktar intuh imbarazz illi anke kif għedt tajjeb inti u approvat, Din ħa nsemmi ukoll li dak l-imbarazz anke il-behaviour ħa tkun taffettwah ħażin, speċjalment iz-zokkor. Iz-zakkor huwa pprovat illi jagħmel effett qawwi fuq il-behaviour tat-tfal. Mela jekk it-tifel pereżempju mhuwiex bil-għaqal, ħa nużaw dik il-kelma, l-agħar ħaġa li tista' ttieh huwa iz-zokkor. Għax tippretendi da? Li daqqa waħda biz-zokkor hu ħa jibdel il-behaviour long term? Jew qed tippretendi jew qed tipprogramma jew qed tgħallem lit-tifel tiegħek illi kull meta jagħmel xenata ħa jieħu l-ħelu? Għax dan naħseb anke aħna, Karl. Jekk jien għandi aptit il-ħelu nagħmel xenata għax naf li ommi ħa ġġibli l-ħelu. Mela nibqa' nagħmel ix-xenati? Kif qed nipprogrammaw it-tfal? Agħar minn hekk, hemm min jgħidilhom, per eżempju, u nifhem, ta, illi xi tip ta' penitenza t-tfal ikollhom bżonn. Imma jgħidilhom, eżempju, jekk inti ma toqgħodx bil-għaqal, ma nibagħtekx il-futbol. Jekk it-tifel mhuwiex bil-għaqal, l-aktar li għandu bżonn huwa l-futbol, jew il-balè, jew l-isfin, biex dik ir-rabja forsi li għandu, dik il-frustrazzjoni, dak l-istress, għax aħna nsemmu stress fl-adulti, it-tfal għandhom ħafna stress ukoll, ta. Jien niftakarni fi żmieni illi rrid nagħmel il-homework tajjeb, irrid nara li ma ninsa xejn, irrid nara illi mmur minn ta' quddiem, dak kollu stress, dak hija kompetizzjoni u hija tajba. Imma huwa kollu stress ukoll. L-agħar ħaġa nistgħu nagħmlu li nibqgħu bil-qiegħda. U hemmhekk fejn nifhem ħafna anke lil Ellen Zammiti li qal isma', irridu nkunu attivi għal madwar tliet sigħat. Issa, missejt li topic li għalija huwa delikat ħafna wkoll, il-famuża skola. Id-dinja kollha taf, ġifieri da mhux qed ngħidu jiena biss, hemm ħafna min jaħsibha bħali. Għadha qisha sa ċertu punt programmata. u ta' min forsi li anke f'dal-pajjiż inkunu fost ta' l-ewwel li dawn l-affarijiet nibdew nibdluhom. Għadha programmata li tgħallmek affarijiet tal-memorja, Karl. Mela per eżempju ħa titgħallem min kien Dragut. F'liema sena ġew it-Torok Malta. Tgħidli mhux tajjeb tkun taf naqra history? Naqbel miegħek, però llum idħol Google u tiktiblu When did the Turkish attack Malta? U jtellgħalek. Ġifieri, fir-realtà, m'għandniex bżonn nagħrfuhom bla mmenn dawn. Dan mhux ħa tkun barra u jgħidlek xi ħadd, isma' għidli min hu Dragut, għax nisparalek. Isuq li tkun tafu għalik, imma ħa jservik daqshekk? Jew hemm affarijiet oħrajn illi waqt li forsi ħa nivvinta l-aqbad mal-history, nistgħu nnaqqsu, per eżempju, mill-ħin tal-history u ndedikawh għall-exercise? Għalfejn? Għal xejn? Le. għall-behaviour, għax huwa pprovat li t-tfal jekk ikunu kuntenti l-iskola u l-exercise jagħmlek kuntent għax itik ċertu self-esteem ogħla, mela nsemmu l-famuż bullying. Il-bullying ġej ukoll, ġifieri min ikun vittma, ġej ukoll mill-fatt li l-persuna tkun baxxa ħafna fis-self-esteem. Allura hi l-exercise ħa jgħinha biex tiżvoga dak id-dwejjaq li għandha u ħa jkollha aktar kunfidenza fija nfisha. It-tfal ħa jitgħallmu aħjar ukoll meta moħħhom ikun qed jaħdem tajjeb grazzi għall-exercise. It-tfal ħa jorqdu aħjar. U din hija sabiħa, Karl, illi aħna li nitgħallmu l-iskola, taf meta verament imbagħad qisna nissejvjawh, inżommuh, waqt l-irqad. Mela jekk l-irqad huwa mħarbat, Għax it-tifel pereżempju l-ħin kollu bilqiegħda u ma jistax jorqod, jew għandu ħafna stress u ma jistax jorqod, kważi kważi dakinhar ma tgħallem xejn. U biex inġib eżempju, skużani, ġieli ġratlek għaliex jiena ġrat li kont żgħir. Meta kont noqgħod noħroġ nixrob pereżempju, fiż-żmien li kont iżgħar, lanqas niftakar kważi kważi d-dettalji imbagħad tal-lejl. U l-għada nkun imħarbat bil-ġuħ, bin-ngħas, bin-nervi. Għax il-lejl, minħabba dak l-alkoħol, kien imħarbat. It-tfal l-istess, jekk ma jorqdux, ħafna jew ftit, jew insomma, minn dak li tgħallmu matul il-ġurnata, ma jżommuhx. Lest li tikteb da kollu li għadt li u irressqu dan l-edeal lin-nies kompetenti? Għadna kemm rajna tibdil fil-Cabinet. Prosit. Aħna m'aħniex qegħdin ngħidu hawnhekk, però naħseb li għamel punti validissimi. Issa tista' taqbel ma taqbilx, nies aktar kompetenti minni u minn Matteus f'dak li għandu x'jaqsam tfassil akkademiku, żgur u mhux forsi, jistgħu jagħtu parir aktar fil-profond. U din hi sabiħ. Min jaħseb li jista' jkun ta' sostenn ta' xi tip ta' idea Minn xi mkien dak kollu li għandna madwarna, xi ħadd kien illi ta l-edea. Toqgħodx tgħid, imma l-edea tiegħi se tiġi attwata? Li kieku kull oġġett illi għandna fid-dinja, kull istituzzjoni illi tmexxi pajjiż, belt, raħal, komunità, kieku jaħsibha kulħadd l-istess, m'għandna xejn. Mela allura qegħdin f'pajjiż demokratiku kemm hu sabiħ li niddibattu wara kollox għal ġid tan-nazzjon. Jiena nemmen ħafna minħabba li qed nisma' ħafna professjonisti f'dan is-settur li għandhom biża' kbira sa jiġri għaxar snin oħra. Mhux hekk. Il-biża' tagħhom f'liema sens? Mhux xi nightmare ta' jew xi maskra kerha b'wiċċ ikrah, le. Il-biża' hi li ż-żgħażagħ tal-lum, li għalkemm għandhom din l-informazzjoni kollha, għalkemm it-tfal tagħna għandhom dil-kumdità, tablets, skejjel state of the art illum, teachers bravi, eċċetera, eċċetera, qegħdin huma concerned ħafna, jibżgħu ħafna dawn il-professjonisti fil-qasam tal-mediċina, tal-fiżjoterapija, nies bħalek li huma trainers, li ħa jkollna soċjetà marida. Issa, meta jkollok soċjetà marida min ħajbati? Ħajbati l-individwu, ħajbatu l-familjari tagħhom, ħajbati l-istat, ħajbati l-gvern, irid jinvesti iżjed il-gvern. U allura jiena naħseb li tagħmel sens u hemm bżonn li nieħdu dawn l-affarijiet bis-serjetà, anki wkoll il-Gvern, l-Awtorità, ma tagħmilx sens illi nagħmlu minn kollox biex inżidu l-budget biex aħna nagħtu kura fis-saħħa aħjar, li huwa tajjeb. Ejja neskludu dak il-mard ġenetiku, dak il-mark kroniku, dak il-mard illi għax tista' mhux tkun healthy u mhux healthy imma qiegħed hemm u qiegħed fuqna u rridu nikkurawh. Imma hemm mard ieħor li qiegħed jakkumula maż-żmien bħalma huwa ż-żieda fid-dijabete, ix-xaħam fil-kolesterol, ix-xaħam fid-demm, ix-xaħam fl-arterji tagħna jżid aktar riskju li inti jkollok heart attack. Mela allura u nibqgħu għaddejjin, m'hemmx għalfejn noqogħdu ngħiduhom. Hemm bżonn ninvestu biex naraw kif il-ġenerazzjoni mhux tal-lum issa, avolja qatt mhu tard, imma ta' għaxar snin, għoxrin sena oħra, naraw aħjar minn dik li qiegħda llum. Mija fil-mija. U kif ġa bdejna x'l-iskej, sorry ħa ninterrompik, ġa bdejna għaliex l-iskejjer tagħna nafu illi illum il-ġurnata, hux vera, qegħdin naraw li ċertu ikel ma jistgħux jieħdu t-tfal, eċċetera. Tuck shops ma jistgħux ibigħu ċertu ikel li meta konna żgħar aħna, imma ħalmenu meta kont jien konna mmur nixtri tumpana. Tajba t-timpana. Mhux ħażina, aħna ma ngħidu xejn ħażin. Imma kemm hu tajjeb illi l-iskola, l-iskejjel illum it-tuck shops eċċetera qegħdin joffru ikel alternattiv san u tajjeb lit-tfal tagħna. Imma rridu nagħmlu iżjed. Irridu nċaqalqu lit-tfal tagħna minn quddiem il-kompjuter, minn fuq is-sufan, mill-kmamar tagħhom illi jidħlu l-Ġimgħa wara nofsinhar u joħorġu t-Tnejn filgħodu għall-iskola. Hawn tfal hekk. Le, le, naf.
M'għandix dubju. Mhix għalfejn noqgħod ngħidlek. U ta' min infaħħru anke għal il-ħafna tajjeb li qed isir. Jiġuni ftit ideat, per eżempju, kemm qed jiftħu anke ħwienet ta' ikel organiku. Illi għal min m'għandux idea, ikel organiku huwa aktar expensive, u Alla ħares lejh, għax jieħu ħafna iktar ħin, ħafna iktar dedikazzjoni u ma jiġix proċessat u produċit bil-masses. Jiġifieri rridu ngħidu mnalla jiswa aktar flus għax kieku dawn in-nies m'għandhomx minn fejn isostnu dak il-business organiku. Allura dak li ninżawlu l-kappell. Il-Gvern u ħafna qdiet qed jiftħu ħafna anke faċlitajiet, jagħmlu aktar faċli. Il-kelma faċilità tiġi waħedha. Faċilitajiet, qed jagħmilek iktar faċli. Però għalxejn il-Gvern qed jinvesti mill-flus tagħna meta inti m'intix tagħmel użu minnhom? Qed jagħmlilek iktar faċli? biex tiċċaqlaq bil-faċilitajiet u inti m'intix tagħmel użu minnhom. Kif qed tgħid tajjeb inti, hemm ħafna professjonisti li jagħmlulna check-ups, eċċetera. U dal-famużi check-ups, Karl, kemm huma fundamentali illi nagħmluhom ta' spiss. Jekk aħna hemm xi tip ta' problema, tajjeb illi nilqgħulha Qabel ma dil-problema tikber u l-aħjar qabel ma ssir problema in the first place, tajjeb? U għalhekk anke hawnhekk nappellaw għal dawn l-affarijiet, għall-prevenzjoni. Illi inti jekk tista' la l-ewwel qbadna mal-education, illi għall-mod tal-kelma jkun hemm ċertu suġġetti illi llum fl-opinjoni tiegħi għallinqas bħala Matteus Grasso m'għadhomx daqshekk prattiċi, Għax illum m'għandekx għalfejn titgħallem l-affarijiet bl-amment, għax il-bl-amment jagħtihulek it-tablet, il-mobile li għandek bżonn tkun tafu. M'għandekx bżonnu għall-ħajja. Iva għandek ħafna bżonn suġġetti bħax-xjenza, il-matematika, li tkun taf il-Malti, li tkun taf l-Ingliż. Imma hemm bżonn affarijiet tal-memorja, jew nistgħu dawk inwarrbuhom ftit jew inżommuhom f'minoranza kif fi żmieni, kif qed tgħid tajjeb inti, konna nagħmlu nofs siegħa PE, forsi dawn is-suġġetti jkunu ta' nofs siegħa minflok il-PE. Għax il-PE Kif qed insemmu sempliċement l-iskola u forsi anke, għax anke ta' min infaħħru Karl, isiru anke activities wara l-iskola fejn isir hemm ċertu ċaqliq, isiru sports days, hemm xi jsir, hemm anke nurseries illi ħafna nies jieħdu lit-tfal wara, u bn'Alla. Li tajjeb li ngħidu li n-nurseries huma xi ħaġa tajbin ħafna, eh? u nixtieq nieħu l-okkażjoni għaliex kien wieħed minn dawk illi ppuxxja ħafna, mhux se ngħid ħoloq għax m'iniex ċert, imma naf illi kien persuna, Fadel Helery ta' Ria Perro, illi ħadem ħafna biex in-nurseries f'Malta jkunu jiffunzjonaw tajjeb. M'għandix dubju.
U l-isports, Karl, Anke għal dawk il-ġenituri li qed jarawna u forsi dawk in-nanniet li forsi qed jgħidu, Mela le ma nibdilux sports, ħallih ħa joqgħod moħħu fl-eżamijiet, saħħ għandu biżżejjed xkiel. L-isports lit-tifel u lit-tifla ħa jrabbihom bħala irġiel u nisa żgħar. F'liema sens? Mela, ħa nibdew nirraġunawha naqra. Dik iċ-ċertu dixxiplina, illi jiena ma nistax, Daqqa mort, waħda mort, sitta le. Hemm ċertu konsistenza, mela ċertu dixxiplina u accountability. Number two, jekk jiena rrid immur tajjeb f'dak l-isport, irrid niekol aħjar, nixrob aħjar, norqod tajjeb u nqum tajjeb, inkella m'iniex ħa mmur tajba f'dak l-isport. Jekk jiena rrid anka nagħmel avvanzi, irrid nara x'se nagħmel biex b'xi mod jew ieħor forsi anka apparti dak it-training nagħmel xi ħaġa żgħira għal rasi. Ngħid jien, naf immur xi mixja oħra jew xi jogging biex ngħin ruħi. L-isport ħa jgħinek biex inti taqsam, biex inti titkellem ma' sħabek tal-isports, biex inti tiftaħ qalbek, biex tkunu hemm ta' sapport għal xulxin. L-isport qisu verżjoni żgħira tal-ħajja in ġenerali. Verżjoni żgħira ta' x'ħa ssib 'il quddiem meta inti tkun adult. Ok sinjuri ħa mmorru għar-reklam ċkejken minuta kollox lura dalwaqt niftħu l-linji tat-telefon għal min jixtieq illi jidħol magħna f'din diskussjoni naħseb li hija interessanti jekk m'aħniex nista' nitkellmu aħna bħala ġenituri bħala nanniet biex naraw lil lil uliedna lin-nepotijiet tagħna illi jerġgħu jiksbu saħħithom lura tgħiduli kif mela t-tfal tagħna morda. Jekk jibqgħu sejrin f'din il-ħajja, iva, sfortunatament ħa jkollna soċjetà marida. Soċjetà marida bil-ġogi tagħha, bin-nuqqas ta' eżerċizzju, soċjetà illi tkun għajjiena minħabba li għandha ħafna aktar xaħam fid-demm. Jiena naf u persważ illi llum qed isir ħafna għarfien, imma xorta waħda għadna kemmxejn lura. U jinteressana minn pajjiżna. Jiena, all right, nieħu pjaċir li nikkwotaw kultant, statistiċi barranin. Però kemm huwa importanti li nibdew nagħmlu l-istudji anki wkoll fi ħdan din il-gżira tagħna. Il-bieraħ kellna wkoll nhar it-Tlieta. It-Tlieta kellna magħna sezzjoni interessanti ħafna, Dottor Rosianne Sacco, li qed tagħmel studju fuq il-tfal tagħna dwar is-saħħa mentali. S'issa qatt ma kellniex. Interessanti li nibdew naraw aktar fid-dettall is-soċjetà Maltija, b'mod partikolari t-tfal u ż-żgħażagħ tagħna għaliex dawn huma l-futur ta' għada, aħna issa nibdew nitnaqqru bil-mod il-mod, għalkemm nerġa' ngħid qatt m'huwa tard biex inti timmiljora l-ħajja tiegħek f'dak li għandu x'jaqsam saħħa, ħalli aħna forsi l-Bambini Tini s-Saħħa u nibqa' għaddej b'dawn il-programmi forsi għaxar snin oħra nistieden lil Matteos u ngħidlu isma' araw Xi progress għamilna fil-ġenerazzjoni ta' dak iż-żmien. Inkun magħkom dalwaqt ma' Matheos, tinsewx dalwaqt ukoll ħa jingħaqad magħna l-Onorevoli Ministru Roderick Galdes għall-ewwel darba fil-programm tagħna F-Living Show. Ibqgħu magħna. Maġi arredamenti ta' qasam industrijali ta' Ħal Luqa qegħdin jagħtu rikonoxximent lilkom il-klijenti ta' Maġi Arredamenti, lilkom it-telespettaturi tagħna tal-istazzjon f'Living Channel minħabba li qegħdin jiċċelebraw it-30 sena anniversarju. Hekk hu, Karl, sa nkunu fil-fatt fix-showroom imfakkar li qiegħda fil-qasam industrijali ta' Ħal Luqa. Parking mhix problema, sa nagħmlu ħmistax sħaħ miftuħin non-stop bis-Sibt u l-Ħadd kollox, fejn flok Open Week did-darba qed nagħtukom bonanza ta' ħmistax il ġurnata fejn tistgħu żżuruna fil-showroom tagħna. Hemm għażla kbira ta' kċejjen minn fejn qed jagħżel, bħalissa għandna ħmistax il mudell differenti ta' kċina għall-espożizzjoni kif ukoll numru sostanzjali ta' kmamar tas-sodda, u wall units, għandna wkoll wall units ġodda, għandna wkoll kċejjen mudelli ġodda. Dan kollu matul dawn il-ħmistax li se nkunu qegħdin nikkommemoraw propju matul din is-sena it-30 sena anniversarju mit-twelid ta' Maġi Arredamenti. Offerti ma jonqsux, l-offerti wkoll għal matul dawn il-ġranet min jpoġġi d-deposit tiegħu matul dawn il-ġranet se jibbenifika minn skontijiet speċjali kif ukoll sorpriżi oħra ma jonqsux. Infakkarkom Maggi eredamenti dejjem 30 sena anniversarju fil-qasam industrijali Ħal Luqa. Mill-20 ta' Jannar sa 2 ta' Frar ħa nkunu miftuħin il-ġurnata kollha inklużi l-weekends, 15 sħaħ b'ħafna offerti vantaġġjużi għat-telespettaturi u għall-klijenti ta' Maggi Arredamenti. Suġġett dibattibbli ħafna li pruvajna noħolqu llum waqt din is-sessjoni u nisperaw li anke intom qegħdin tiddibattu id-dar dwar dak li qegħdin ngħidu. Bażikament qegħdin nippruvaw inwasslu messaġġi anki wkoll lil dawk li għandhom it-tfal, b'mod partikolari, lilna l-adulti kemm għandna bżonn illi, iva, insibu ħin biex insajru ikel bnin, biex nieklu ikel bnin, biex nagħmlu l-pjanijiet meħtieġa u, fuq kollox, anki wkoll insibu ħin għall-eżerċizzji. Insibu ħin għal kollox! Mela rridu nsibu ħin biex insajru ikel bnin u tajjeb u għandna bżonn linja gwida Għax il-bieraħ tkellimna wkoll immorru s-supermarkets u tibda tħares lejn it-trolleys vera mimlijin, Alla jbierek u għall-grazzja t'Alla llum ħafna ċittadini Maltin u Għawdxin jaqalgħuha tajba minn b'mod u minn b'ieħor u jixtru għall-familja tagħhom, tieħu gost, imma meta tħares lejn ċertu trolleys pereżempju tibda tgħid dawk ħa jieklu dan l-ikel kollu? Apparti dak kollu jiena ngħid Imma dan ħa jinklu dan l-ikel, ħafna affarijiet li huma proċessati u affarijiet oħra li ma tantx huma ta' den għal saħħitna, ħa nkunu onesti. U la daħlu d-dar ħa nikluhom.
Hi jintremew. Dik hija l-problema, emmi. Allura mbagħad dak li jkun la qegħdin id-dar ħa jidħol f'ħaltejn. Ħa jgħid isma', jiena ħa nikolhom u ħa nitqawwa, pereżempju, avolja naf illi qed niekol wisq, jew inkella ħa narmihom. Mela Li rridu nagħmlu l-ewwel huwa li qabel ma mmorru s-supermarket, Karl, qabel xejn ħa nagħti parir, għax iħobb nagħti ħafna pariri li dak li jkun jista' jwettaqhom, litteralment, mhux ħafna paroli biss. Mela inti qabel tmur is-supermarket ara li tkun kilt. Għax meta inti ħa tmur is-supermarket bil-ġuħ, għajnejk ħa jkunu ħafna akbar minn żaqqek. Mela dik number one, kul qabel tmur is-supermarket. Number two, l-aħjar tieħu miegħek shopping list. Jiena meta qiegħda hemm, x'se nixtri? Jekk pjanajt mill-A saz-Z, m'għandix għalfejn inġib imbagħad wara z-Z li ma jeżistix. Trid tippjana apparti, fuq l-ikel qegħdin nitkellmu mhux fuq detergents u hekk ta. Imma trid tippjana x'sajjar matul dawn il-ħmistax jiem, x'nsajjar. Jew x'jogħġobhom tal-familja.
Jew x'jogħġobhom, ejja ħa nsibu kompromess. Kompromess il-kelma, għax hemm min jgħidli jiena naqta' qalbi għax tal-familja jieklu mod u jiena la rrid innaqqas il-piż irid insajjar għalija. U hawn ħafna għarfien.
Vuol dire li llum anke fil-kċejjen tagħna jiena Romina nhar ta' Tlieta tagħmel ħafna riċetti li huma bnini, sempliċi, b'budgets tajbin. Missis Carmen Tedesco l-istess, ix-Chef Dario l-istess u ħa jkollna aktar chefs oħrajn illi nwegħedkom li ħa jagħmlu riċetti biex ikunu linja gwida għal min qed isegwina, għaċ-ċittadini, għall-familji Maltin u Għawdxin. Kultant naqra ħsieb trid. Hekk hu, u anke hija l-preżentazzjoni pereżempju, jiġifieri da jekk tifel għall-mod tal-kelma ma jogħġbux il-broccoli, però inti dak il-broccoli għall-mod tal-kelma tagħmlu smoothie Issib xi riċetta mill-internet ta' kif se tagħmlu smoothie t'togħma tajba u li jkun broccoli smoothie. Dak it-tifel, billi xorob il-broccoli minflok ma kielu, xorta ħadu Jekk l-broccoli. taqbad il-broccoli, karrotti, ftit basal, tqallihom f'naqra olive oil b'mgħarfa, kuċċarina, li huwa rikomandat. Tajjeb, għax danha dejjem niftakru, illi l-ftit żejt illi aħna nieħdu anke biex naqlu, per eżempju, biex tqalli mhux biex tiffrajja, eh, iċ-chips u hekk, dak ħażin. U tagħmel naqra ton ta' żejt illi wkoll, hawn ton ta' żejt mhux fiż-żejt, u tagħmel naqra pulpetti u tagħmilhom dawn il-burgers it-tfal, mela titihom il-vitamini kollha tal-ħaxix, inkluż l-omega 3 minħabba l-ħut. Hemm ħafna x'tagħmel. Hawn ħafna x'tagħmel. Chicken nuggets, nixtru chicken nuggets proċessati pereżempju. Meta llum tista' tixtri sidra tat-tiġieġ, titqattagħhom biċċiet, tajjeb, hemm il-metodu kif isiru, u flok taqlihom, titfagħhom fil-forn. L-istess jiġu. L-istess. Semmejt anke inti l-internet fis-servizz tiegħek, Karl. L-internet li rridu nżommu f'moħħna huwa li qed jagħti informazzjoni ġenerali, kif qed nagħtu jiena hawnhekk, jiena u inti. Dan min qed jarana jista' jkun illum qiegħed f'wheelchair u hawnhekk nawguralu illi jibqa' jagħmel progress f'saħħtu. Jista' jkun persuna illi jaħdem minn filgħodu sa filgħaxija. Hemm kull tip ta' persuni li qed jarawna. U l-internet l-istess. L-internet huwa qiegħed hemm, tajjeb, u ħa jarah kulħadd. Mela mhux kulma qalek fuq l-internet jgħodd għalik. Imma jekk sempliċiment per eżempju insibu, jien naf infittxu fuq l-internet, ħa nivvinta, tasty and healthy recipes jew tasty and healthy smoothies. Taħseb li mhux ħa nsibu xi ħaġa illi b'xi mod jew ieħor 'il dak it-tfal ħa jogħġobhom? Definittivament, Għax, ta. u għalfejn, ta, mhux biex inġegħluhom, imma għax nafu li ħa jgħinuhom ħafna fiżikament, mentalment, emozzjonalment. Il, dan huwa ripple effect, ejja nkunu onesti. Ħafna drabi meta inti tara koppja, per eżempju, li hija xi ftit overweight, ma jfissirx, nerġa' ngħid, min hu overweight, min hu qawwi, imdejjaq, Xejn minn dak. Ma rridux nitfgħu dan il-messaġġ, tajjeb, għax jiena naf nies li jgħidulek jiena kuntent. Fair enough. Però naħseb li kulħadd jaf illi persuni li jkunu overweight maż-żmien jista' jiżviluppa ċertu mard ieħor aktar malajr minn persuni oħrajn. Però dan huwa ripple effect. Jekk il-familja hija hekk, dak huwa l-mudell. It-tfal tagħhom mhu qed jaraw xejn ħażin. U din nibqgħu għaddejjin biha minn ġenerazzjoni għall-oħra. Tajjeb, ejjew nieħdu ħsieb b'saħħitna, ħbieb tiegħi. Mela, ħa nieħdu l-ewwel telefonata, baxxu l-volum tat-televiżjoni, dalwaqt ħa jingħaqad magħna il-Ministru Roderick Galdes. Ibqgħu magħna. Yes. Hello? Hello?
Insellimlek. Insellimlek. Insellimlek.
Insellimlek. All right, he, all right.
Dvaranna, dvaranna u tiftħinna il-telefonati.
Ejja, ejja. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja ħafna nies, Karl, li tintaqa' magħhom il-mara u jsaqsuni jsaqsuni għalija. Isaqsu għalik, eh! Proset! Jiena jien meta kont b'saħħti, Karl, kont idur bil-Madonna għax jien kont fil-Legion. U baqgħu jiftakruni n-nies. Anke kont Paċevil, insellmilhom kollha. Mhu speċjalment lil Antonella Rogers u l-momma tagħha li m'għadhiex magħna, nitlob għaliha. Kienu jitolbuni ħafna pariri, kont nixxilhom ħafna affarijiet u kollox meta kont b'saħħti. Kont nagħmel ħafna affarijiet, Karl. Biss. Ma jiddispjaċikx.
Ikun hemm ċertu persuni li jweġġgħuk. U waħda minn persuni, għidtilha kemm niddejjaq nisma' r-raġel tiegħek jitkellem fuq il-F living, il għaliex jisemmi l-mard. Jiena bħalma taf inti Karl, insemmi l-mard biex ngħin lil ħaddieħor jagħmel kuraġġ ħaddieħor. Mhux hekk? Ma nsemmihx il-mard għax għandi l-mard jien, għax hawn min hu agħar minni. Biss Jiena nsemmih biex tagħmel kuraġġ lil ħaddieħor. L-istoma biss, Karl, l-istoma biss, il-borża. Trid titgħallem torqod terġa', trid titgħallem tqum minn fuq is-sodda. Biex toħroġ trid toqgħod attent x'tiekol. Għandek ħafna affarijiet trid tidhrom. L-uġigħ li jkollok, il-bambin waħdu jaf. Meta jistirawlek l-imsaren, għandek Amadeus.
Tal-inqas tlett ijiem ġos-sonda. Amadeus, Tagħtix kas x'jgħidlek ħaddieħor. Ehm, jiena nieħu pjaċir li nagħmel konverżazzjoni miegħek, anzi għaliex il-messaġġi tiegħek ikunu messaġġi effettivi ħafna u jidħlu fil-profond ta' ħafna telespettaturi li jkunu qegħdin isegwuna. Jiena naf kemm inti raġel pożittiv. U d-diskors li dejjem tgħid u ġġib eżempju anki wkoll bil-kundizzjonijiet illi għandek biex tagħmel kuraġġ lil ħaddieħor. U naħseb illi dan huwa fatt. Mhux int biss, ta' ħafna oħrajn illi illi jċemplu u jaqsmu l-esperjenzi tagħhom magħna. U hawnhekk għandna xhieda. U nixtieq li li niżvolġi anki wkoll dan is-suġġett fil-ftit ħin illi għandna. Il għaliex hawn hawn tispiċċa biex tisma' persuni li għandhom ċertu ċertu kundizzjonijiet u xorta jippruvaw jaraw il-ħajja mill-lenti differenti, mill-lenti pożittiva. Għamel kuraġġ Amadeus ta' jiena ma tantx nieħu pjaċir nisimgħek illi tkun hekk, tajjeb, naf li meta terġa' ċempli n-naħa tkun differenti. Għaliex Amadeus jgħaddi minn perjodu ta' ftit sigħat ta' dan it-tip. U din ukoll Karl tagħti vera interessanti fil-fatt u nifhmu l-Amadeus min Jagħti ħafna kas x'qed jgħidlu ħaddieħor, fin-negattiv. Normalment ara kemm hi stramba di. Għax jagħti wkoll ħafna kas ta' meta aħna infaħħruh. Mela qisu ġisimna mhux kapaċi jgħid wieħed pożittiv u nagħti kasu, u kważi nifraħ ħafna bih, u l-ieħor ninjorah. Li rridu huwa li anke meta jkun pożittiv ħafna, kemm jista' jkun ma jitlgħalniex għal rasna, mhux qed ngħid li Amadeus hekk ta, Però normalment iċ-ċans ikun illi tant qisna noxegħu u nieħdu pjaċir bil-affarijiet pożittivi, illi mbagħad anke n-negattivi jkissruna għax qisna qed nagħtu l-arma tal-kuntentizza tagħna f'idej ħaddieħor. Mela jekk inti faħħartni Karl, tellgħajtni s-sema, imma jekk inti maqdartni, niżżiltni fil-qiegħ. U kemm hu importanti illi literalment minn waħda toħroġ, minn waħda tidħol, jew bil-kontra sorry, kemm hu l-pożittiv hu anke n-negattiv. Allura rridu nsibu nidraw il-bilanċ tat-tnejn. Dik fuq xi ħaġa żgħira li ftakart, għax di wkoll jiena l-moħħ kif qed tgħid int. Però ta' min jorbot fuqha dil-biċċa xogħol għaliex ħafna drabi wkoll anke meta nkunu ħa nagħmlu Il-bidla kulħadd jibża' minnha. Issa, meta aħna nkunu ħa nippruvaw nagħmlu xi bidla, anki wkoll f'ħajjitna, ħafna drabi nirrikorru biex jew nieħdu parir jew inserrħu spallitna fuq xi ħadd illi għandna fiduċja fih. Ħafna drabi nfittxu dawn in-nies. Jista' jkun illi kultant iswielna daqsxejn ħażin għaliex ikun hemm min jaqtagħlek qalbek. Pereżempju,

Liema huwa l-aktar importanti għalija, x'ħa nagħmel jiena jew x'ħa jagħmel ħaddieħor? U għalhekk ma rridu niddependu fuq ħadd, la fuq li jgħidilna u lanqas fuq li jagħmel, għax jekk jiena mhux se nieħu ħsieb tiegħi nnifsi, jien, l-ebda gvern, l-ebda oppożizzjoni, l-ebda kunjata, l-ebda ġara ma tista' tinbidel għalija. Waqt li forsi l-ġara jew il-kunjata tista' bi kliemha twaqqagħni, jiġifieri l-isfel tista' toħodni jekk inti għal arma, kif għedtlek, 'il quddiem, ħlief forsi b'daqsxejn ta' kumment ta' kuraġġ eċċetera, ma tistax essax taqbadni u tini l-progress. Il-progress irrid nagħmlu jiena. Jiena irrid nieħu l-azzjoni. U biex ngħaqqad dak li qed ngħid daqsxejn ma' li semmejt inti tat-tfal, Karl, illi t-tfal għandhom ħafna informazzjoni rigward
it-tfal bażikament minkejja li għandhom l-informazzjoni kollha, hi bħall-iskola. Jiena jekk nitgħallem ħafna affarijiet, però mbagħad ma nużhomx, għal dawk għal xejn tgħallimthom. Jekk jiena qed nitgħallem x'inhuma l-push-ups jew is-sit-ups Jew l-isquats, dawn ukoll exercises. X'benefiċċji hemm minnhom, taf? X'benefiċċji hemm minnhom.
Però ma nagħmilhomx. Inutli. Forsi just għall-general knowledge tiegħi, imma jiena rrid nagħmilhom dawn biex nieħu l-benefiċċju tagħhom, mhux billi naqra fuqhom. Jiġifieri din hija fundamentali wkoll. Issa, semmejna anke naqra l-ewwel il-kompjuter, il-laptop, il. Kont se nsemmi ditta, ma żomma, skużani. Mela, aħna rridu, Karl, Naraw daqsxejn dawn it-tfal għalfejn qed jieħdu gost jilagħbu pereżempju weekend sħiħ. Għax dan m'intix ħa ssakkarlu l-kamra? Jilagħbu bit-tagħmir elettroniku, tablets, computer. Eżatt, eżatt, eżatt, eżatt. Logħob ieħor. M'intix ħa ssakkarlu l-kamra għax fl-opinjoni tiegħi u ta' ħafna oħrajn, l-oppressjoni, meta inti ġġegħel ma tistax, aktar ħa tqajjem ir-ribelljoni. Mela inti jekk it-tifel minn għalik illi ħa tgħidlu, daqshekk lagħbt! Jgħidlek, all right, kemm jiena happy? Insa. Mela x'irridu nagħmlu? Irridu naraw lil dawk it-tfal x'qed jagħmilhom happy b'dawk il-logħob. U ħa nsemmi ftit ideat. Illum il-ġurnata Karl mhux bħal fi żmienna, nintefgħu quddiem kaxxa nilgħabu waħedna. Ħafna minnhom ikunu bil-headset u jikkomunikaw ma' sħabhom. Mela t-tfal illum qed ifittxu anka dik iċ-ċertu xi ħaġa soċjali. Number one. Ta' komunikazzjoni virtwali jew diġitali, eh? Mhux hekk, le le, mhijiex face to face. Però ora tlaqna minn hemm, mela il-kumpanija issa x'qed ifittxuha? Kuntatt dirett qed jispiċċa, jew spiċċa. Eżatt, eżatt. Mela l-atfal mhumiex mostri li jridu joqogħdu waħedhom għal rashom. Le, mhumiex, mhumiex. Għax issa x'qed ifittxu.
Imma li inti toqgħod tara dak il-logħob, dawk il-graphics, huwa eċitanti. Jagħmlek happy, jistimulak. Jgħinek, ara kemm hi tajba din, taqta' mir-realtà. escapism jgħidulu, illi, u aħna nagħmluha tant għall-kbar, illi per eżempju kultant immur logħba futbol u nieħu tnejn birra wara l-futbol biex jiena ngħeda, jew jiena nintefa' nara xi programm partikolari biex ninsa. Mela t-tfal qed ifittxu wkoll illi jinsew, illi jaqtgħu. Number three, it-tfal qed ifittxu illi jgħaddu ż-żmien. Għax forsi għalihom il-weekend, jekk għandhom weekend illi ma tantx huwa jokkupahom, isibuha komda illi jqattgħuh quddiem dik il-logħba. Mela x'irridu nagħmlu kal? Irridu fl-opinjoni tiegħi nsibu dawn il-fatturi, għax apparti huma hemm oħrajn, u nikkreawhom ġo ambjent ieħor. Mela pereżempju, waqt li nifhem ħafna lil Mister Zammit illi qallek li t-tfal idealment iċarrqu tliet sigħat kuljum, fl-opinjoni tiegħi Ma nistgħux nippretendu illi mil-lum għal għada minn xejn jibdew jagħmlu tliet sigħat kuljum, għax mhux reali. Min jaf kieku kellna nżidulhom per eżempju kwarta kull ġimagħtejn. Mela llum tgħidlu Mark, ejja ngħidu t-tifel jismu Mark. Illum xbin qabel ma tilgħab il-playstation nixtieqek tagħmel kwarta, għall-mod tal-kelma, immorru jiena u inti mixja, immorru jiena u inti jogging. Nixtieqek tagħmel kwarta, għandna biċċa għalqa, noqogħdu nilgħabu l-ballun. Dwar ta' kollox ħa nitolbok, dak it-tifel, għax dewwaqtu l-exercise, aktarx jibda jgħid, Eħ, iħossu tajjeb dak, mela l-exercise as such mhux ħaġa ħażina, l-exercise qed nibbondja ma' missieri jew ma' sħabi, l-exercise qed niżvoga, qed naljena rasi mill-iskola, l-exercise qiegħed ukoll jgħinni biex niffoka fuq li qed nagħmel. Mela qed nippruvaw nagħqdu dak li huwa qed iżommhom ġol-kamra dawk il-benefiċċji li huma jħossu mal-benefiċċji tal-exercise. Mela qed nikkreaw ambjent ġdid. Wieħed ambjent li forsi iktar ma joqogħdu bil-qiegħda, aktar qed jagħmillu ħsara. L-ieħor ambjent li iktar ma jiċċaqalqu, aktar qed jgħinhom. Aktar qed ikun ta' benefiċċju. U nżiduhom kwarta kif għedlek ta' idealment, kull ġimagħtejn. Nixtiequ naslu għal tliet sigħat b'dawk it-tfal jikru. Sinjuri, naħseb illi din hija sezzjoni li hija ta' motivazzjoni u anki wkoll ta' ideat. Jien ħa nħeġġek biex anki wkoll tattwa almenu xi wħud minn dawn is-suġġerimenti li aħna provajna noħolqu f'din id-diskussjoni flimkien ma' Matteus. Nirringrazzjak, Matteus, li kont miegħi fl-ewwel sessjoni tal-programm. Napprezza ħafna dan. Grazzi lilek. Sinjuri ibqgħu magħna, l-Onorevoli Galdes ħa jkun miegħi minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Huwa Ministru tal-Akkomodazzjoni Soċjali, huwa suġġett interessanti immens, huwa l-ewwel darba li ħa jkun magħna. Ħa jibda jkun magħna b'mod regolari fil-programm f'Living Show għaliex huwa wieħed mis-suġġetti li nistgħu ngħidu jolqot lil ħafna ċittadini Maltin u Għawdxin. Aktar tard ukoll mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali s-Sur Martin Buhaġar ħa jkun magħna illum ukoll u saħansitra in-Nutar Antonella Navarro, il-Psikologu Dottor Michael Galea għandu jkun magħna u s-sezzjoni f'Minuta flimkien ma' Andrew Zahra. Dan u aktar illum waqt il-programm F-Living Show. Ibqgħu magħna!